Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu günki wideomyzda siz bilen DEN, LBT we QP gysga atlary bolan Dynamic Input, Show Height Line Weight we Quick Properties funksiýalaryny göreris we siz bilen Drafting Tools menýusyny tamamlarys. Wideolarymyzy görýänleriň arasynda, kursumyzy öwrenýänleriň arasynda has öňki AutoCAD wersiýalaryny ulanýanlar bar bolsa, gysgaçarak bir maglumat bereýin. Drafting Tools menýusyndaky gurallar we ikonlar sizde has başgaçarak görünýän bolup biler, has köp ikonlar bolup biler we ýeri şu aşaky çep gyrada bolup biler. Şolar aslynda täze wersiýalarda şular ýaly bir üýtgeşme edildi. Has az ulanylýan funksiýalary aýryp, has aktiw ulanylýan funksiýalary şu aşaky sag gyra ýeri üýtgedildi. Ýöne şu ýerde OS menýusynda görşümiz ýaly esasy Drafting setting sizde hem şu ýagdaýda görünýändir. Gysgaçarak şeýle bir ýatlatma. Ýapdym. Ilki bilen DN-den başlaýlyň, Dynamic Input. DN, bir minut açykmy? Ha, ýok, ýapyk eken. DN-niň maňa kömegi şu ýerde ýaraýar. Bir minut açdym. Dna Command Line-yň maňa berýän maglumatyny meniň mausumyň gapdalyna getirýän bir funksiýa. Meselem, men islendik bir çyzgy çyzmak islän ýagdaýymda şu ýerde görýän Specify First Point ýazgysy edil meniň mausumyň gapdalynda hem bar we meniň mausumyň duran ýerini koordinatada görkezýän näçe uzaklykda we näçe derejelik bir aralykda ýerleşýändigini görkezýän maglumat maňa bar we menden Maglumat almak üçin hem DN maňa kömek edýär. Islendik bir şu ýerden çyzgy çyzmak islän ýagdaýymda şu ýerden men ýüzlük diýip men şu maglumaty berip çyzgylamy çyzyp bilýän. DN-niň bize kömegi şundan ybarat. Ondan soň LVT-ni size gysgaça düşündireýin. LVT çyzgylaryň galyňlyklaryny görkezýär. Meselem şu ýerde daşky çyzan çyzgymyň galyňlygynyň içki çyzgydan has galyňdygyny men görýän. Şu ýerde LVT açyk bolan ýagdaýynda şular ýaly görnüşde görünýär. Eger men lb diýip, şu ýerden display line white ýapan ýagdaýymda çyzgylamyň hemmesi maňa şol bir görnüşde görüner. Bu funksiýa näme sebäpden ulanýar? Funksiýa aslynda tehnik çyzgylarda maňa has Dogry görnüşde çyzmany biri-birinden çyzgylaryň garyşmazlygy üçin gaty kömegi degýän bir funksiýa. Meselem, islendik bir merkez çyzgysy çyzylan ýagdaýynda belli bir kanuny, belli bir yzygiderliligi bolýar. Meselem, merkez çyzgysy çyzylan ýagdaýynda kesik çyzgylar bilen çyzylýar. Tehniki çyzgy çyzmagyň esasy gurallaryndandyr. Şunuň ýaly ýagdaýlarda men çyzgylamy has düşnükli, özüm üçin hem we başgalary üçin has düşnükli görnüşde çyzmagyma ýaraýar we ondan soňky düzediş işleri geçirjek ýagdaýymda-da çyzgylaryň, esasy çyzgylaryň, tehniki çyzgylaryň kän biri-birine garyşmazlygy üçin gaty gerekli bolýar. Ondan soň QP we size şular ýalyk bir zat aýdaýyn. Dynamic inputy kän ýapmak islärsiňizmi, islemersiňizmi, o size galan zat elbetde. Ýöne e, ýapmagyňyzy maslahat beremok. Dynamic input e, gaty giňden ulanylýan bir funksiýadyr. Gaty kömegi degýän bir funksiýa dogrusy. We dogrymy aýtsam, Ýapmagyňyzy maslahat beremok. QP ni size gysgaça görkezeýin. OS enter diýdim. Şu ýerde görýän. Quick properties. Quick properties islendik çyzgynyň ýa-da grafkanyň üstüne basan ýagdaýymyzda bize şol grafik, şol çyzgy barada gysgaça maglumat berýär. Şu ýerden men gysga ýol hem Ctrl Shift P eken, ýatda saklap bilseňiz. Açdym we geldim şu çyzgyny saýladym. Bu ýerde maňa reňki, layer-y haýsy, şu ýerde görýän layer bölümimizden biz geljek bölümlerde layer-lary has düýpli göreris. haýsy leýerde durandygyny, görnüşini, galyňlygyny we şonuň ýaly maglumatlary berýär. We şu ýerden men gelip circle bir minut. Circle çyzan ýagdaýymda hem ikisiniň maňa Bilelikde-de maglumatyny berýär. Bu ýerde nähilek bir maglumat berýär? Ikisiniň meňzeş bolan aýratynlyklary, meňzeş bolan funksiýalaryny maňa görkezýär. Eger SC diýdim, diňe circle-yň özüni saýlan ýagdaýymda center X belli ölçeglerini we tutýan meýdanyny Maňa görkezýär. Gysgaçarak şeýle. We şu ýerde görşüňiz ýaly OC diýdim. Drafting settingde Selection cycle bar. Selection cycle men size görkezeýin. Aslynda kän bir üýtgeşik funksiýa däl. Ýöne kän bir ulanyp barýan funksiýa däl. Selection selection cycle şular ýaly bir iş edýär. Meselem şu ýerde men Islendik birini saýlan ýagdaýymda, maňa şular ýalak bir menýu soraýar. Maňa diýýär, men haýsyny bu ýerden saýlaýyn? Çyzgyny saýlaýynmy, line saýlaýynmy ýa-da circle saýlaýynmy diýýär. Men line diýen ýagdaýymda gelip line saýlaýar. Şu ýerden gelip men täzeden circle diýen ýagdaýymda circle hem saýlaýar. Ha gelipdi men ýene bir gezek none diýen ýagdaýymda Täze. Nan diýen ýagdaýynda-da hijisini maňa saýlanok. Has çylşyrymly bolan çyzgylarda ulanylyp bilnýän funksiýalardan biri, ýöne dogrymy aýtsam men özüm-ä hiç hili ulanamok. Kän ulanýanam töweregimde görmedim. Gysgaçarak şeýleräk, siz bilen drafting tullary tamamladyk. Indiki bölümimizde siz bilen esasy Ribbon bölüminde başlarys. Şu ýerde görýän çyzgy we Modify Annotation Layers Blocks Properties Group Utilities bölümlerini yzygiderliligi boýunça dowam ederis. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk hemmäňize hoş sag boluň.